okay guys tshama na hina namuntlha hi kha hi hala xirhandziwa i birthday ya papas namuntlha ya celebrate kona birthday ya vona yebo guys se ma swi vona laniwani a yi ka yi nghena la gedeni laniwani e a ni ku na ka yi vona ndhawu leyi a ku ri siku ra mina ra ku sungula ni nga si tshama ni yi vona laniwani he so ya yeah, laniwani a yo nghena laniwani u n'wi vona lowa security lawa huma lani eyi a ku ri na mabyalanyana phela laniwani a nga pfumeli nghena na wona he loko a mabyala ma ngheni ma siyeni kwale ku kombela va ku e-e e-e a ma sali vel vel hi ma siyile cause a ku nga ri na lexi ta xi endla hina lava ya ha nghena ya loko yi nghena da Eh, eyi ndhawu leyi sasekini hi ku na misinyanyana yin'wana laha u vona laha niwa a ya ha vulavula ku no mana hi nge byi phuzi byala lebyi mare ya anyway se hi karhi hi nghena lowa cause a ku nga na la nga hi nga ta byi siya kona se loko chekacheke misinyanyana leyi eyi ndhawu ya kona ho nghena nga kunyana yo pfaleliwanyana nga ku u nga le makhwatini nyana so va ku sasekisini guys va ku saseka i nge ri vo swi endla nyana mi nga vo rhandza wula rero a ah, i nge i ho i i gojani i yini sweswiya i goji nyana so hi le mayini kahle kahle yebo yes siyase loko se hi fikini la bebaka se hi fikini hi le ndhawu kona ku ya wani yo ndhawu leyi ya ku hi yona leyiwani a wu si na vona nchumu wa ha to swi vona wena tshama na yina u nga kayeli so ya guys uh, ma ku vona ndhawu kona laniwani yi fika laniwani i green yi sasekile plus vele na timpfula ti tinela ya that's why mi yi vona yi sasekile so ni ku liya parking liya a ka paka laha ni ku endla le ku nga tela timovha leyi hemba loko vo timovha ta vanhu hi tayetla se la ni nga fika hi paka kona laniwani ni fike ni pake kusuhi na b m guys

kubhizi kubhizi sele boy munhu amunye mina mara ku fanele ku endla we leswi mi ni relaxa nyana hawu

swi ta dya swi ta dya swi xurha a ah, swi ta fa swi ta fana swa un'wana mara moni miyere ku va ta ku ni khuluma ngopfu guys swo vhele la misaveni tele ku fa xi xin'wana xin'wana swo boha xi fa loko swi fa hi ta xava swin'wana hi ta swi endla swi tele kahle kahle yo mara tifishi leti a ti sasekeni guys ti sasekeni ngopfungopfu leya orange a ah, vona ni mina guys o blow blow a ti-kiss ni ka baby lawani ya guys eh, se laniwani eh, a hi ri le matini nyani tlangisiwe mati ni ka laha famba hi swi vona leswi swi tivele ka t v swa ku khomakhoma u tlangise mati a ka bebi swa endleka swilo leswi e ma hi vona hi swo kwala swa ku endleka khoma mina wa ha ta dyela my love ah, vanhu vona laniwani se ni karhi ni mi byela byelanyana ku exa bebi no eyi ti ta vuya laniwani namuntlha a na ha tshembi nchumu vanhu vona se ni sungula ni ku tlangisa tlangise mati na mi a ni ka hi swa mina leswiwani se no hlekahleka ni ku hleka hi ni ka bebi xi ku ni khisi ni ka na ku khisa a a hemba na ya laha swona hawu a wu nga lakhisiwe

se e hawa hi vona mo swi tlhe hlekelela baby xi tsakile nga ku nga birthday ya xona so nan'wani ya guys loko birthday ya munhu wa wena ne na ho wa birthday swa swa ku ti-couple ti birthday kambirhi lembeni simple and straightforward or kanjhani malava yebo yes

kahle kahle ndhawu leyi guys yi saseke ngopfu va ha ri le kwini kambe xirhandziwa hotel hi le xirhandziwa hotel masayiti hala vo thola mahaxi kahle se a no sungula ku ya yar ha hi blind hi blind hi blind yi saseke blind ha siku rin'wana ha bebi ni ta mina ta khipa ni ku yisa kwalaha i can't wait guys ya se laniwani bewa kumba ni hembela ku yini laniwani a na ha tsundzuki mara a ri le ku ni hembeleni for sure ah o hemba rirhandzu ve a ri hembi

a ku na swin'wana guys handle ka sweswo a hi ya kuma fresh air la ni tsakile la bebi u hetile ku teka video se a ni tsakile swo vonani mina guys nsati wa bebi hawu yebo yesa byi busy byi cinacina hambi byi zama yini kwala lani wani nga ku se yo chada ye vonani a ah, vona xitepu xa kona vona ni ximali xa kona haha ah, ah, guys hi chadile laya

ya na ku se swa ku talatala guys swa ku talatala swi nga hi nge mi byeli ye boys guys se ma vona laniwa hi karhi hi bula da hlekelela bebi a no dixisa nyana laniwani a ni byela nyana ni hi xinyanyana xin'wana swa ku loko xi rila xi rina a sa tsakise hi sweswo nyana hi

ya sweswiyanyana na komba kombiwa hambi ni kombiwa yini kwalaha ayi na lavalava ni voni nchume a a ni ku komba yi a ni ta swi tivi kwalaha kumbe a ni kombe yindlu ku xa ku basa swa ku taniya a ni n'wi komba holo ku na holo guys hala xirhandziwa sa ni n'wi komba yoho so ya ni byela hi yoho swa ku no mani hi liya holo njhe a hi vonile na a ni n'wi byela ku loko u kuma ku u la hi catela lawani ku na holo hala a nga buka kona simple so ya ma ri vona gezi ri vuyile nyana lava la yi thile nyana laniwani hi teke ni ti-picture nyana guys eh ma ti vona musi na n'we swa ku ti njhani hi leti nga tekanyana toda loko ya ha ri karhi yimele swakudya swa hina a swi ta fika nga ri khale guys e phela na me i can't wait a ni zanga ni order nchumu a ni swi vonanga swa ku va ode yini lama u endlaku ku ni odela special va ku no relax a wu odi nchumu namuntlha loko hawu ni la ku dya leswi ni swi lavaka musi va ku hayi mani yima hi ta ku odela weno yi swakudya swa ku a swi fiki ha swi fikini guys swakudya swa hina hi sweswo a ah! a swi ngo nandzihi ka xem yo 10 out of 10 minus nothing mm. yeah boy yes ma ti vonela na n'wina guys leswi a swi ze swi lava swi lava ti-microphone ma n'wi vona be va ri live la nghene live mina lebyi na ti-live se laniwani vona nyama ko swa ka yi tele njhani ha hi je ku thamba hi hi ri two a ku a ku nga ri na wa three guys bete boy ya la ra ni busy ti-video guys ni endle content ni busy na lana na edita edita e na ha tehuyi bebe ni n'wi odele plate ya birthday and a nga swi tivi nco ndzi be surprise ya leya ku ri surprise leyiwani guys a ni nga langutelanga va ka me ni ri se swi helile hi tile ku dya va ri hayi vava swa ha ri switsongo namuntlha u dya u dya na dessert mina e no sungule ku swi vona swa ma dessert sa ni swi tivi

yebo yes guys ma xi vona xikhikani xa mina so a ni tsake ngopfu laniwani hi hambileswi a nghene mabyala mara keki leri ni ri dyila swo boha ndi ri dya hi a na ha ku ri bede ya yena guys swo boha a dya byala sayitini hi dya keke nyongo ya kona mm. yerro yebo yes guys gesani ku na malembe ma nga guys a loku nga swa ku na malembe ma nga ka kha ri ka we guys ta mi byela siku rin'wana hi lava ku vona ti-gas laniwani hi lava ku vona ti-gas la ka ti-comment ku heyi kambe ni na mali mangaka u kuma tin'wani eh, mara se ni kulilenyana la nga ta geza nene nga n'wi xavela na voucher ten rand laha be va xini vutisa swa ku siku ra me ri ri njhani laha sa ni hetile no ku dye kheke no ka siku ra me heyi ni ringete ku hlamusela ku ano a ri sasekini hi a ni nga swi expectanga no ni khense ngopfu malafu a ximali xa kona he na ku yebo po po po po po Nco, guys munhu wa mina shem la n- eh vona ndhawu ya kona la hi le henhla ka vip lawani guys ku na le henhla na le hansi a henhla hi le ka ti-vip so a hi teni hala henhla hi ta belwanyana hi swimoyana swa le mapapeni ma vo ya hi swi kumela le henhlanyana swi fana na timovha la vanhu lava nga va ni ti-sunroof moya loyi wu kumi ku hambana so laha le henhla le wa le henhla wu fresh ngopfu hi ya eish yebo yes so laniwana hi ri kaya munhu a dakwini ya a nga ha koti na nchumu guys na nchumu a no yimbelisiwa ni risimu laniwani ni yimbelisa risimu ko va ku a ri nge tlangiwi timhaka ta ku ma swi tiva youtube ku vo vutswaka lebyi nga na byona mara hi ye vo yesa laniwani se a ri kaya se a se a hi lava ku ya dya khekhe leri ra makumu he khekhe lera ra straight hayi lera ra fake leriya yebo yes ya guys siku ra bebi ri vetano a ku zangi na xa ku biha xi nga endleka